Bon bonochi bonochi bo mini den Positive Media Curaçao den nos programa Let's Talk. Nos te atrobe un bia mas pa nos papia di programanan, cosnan cu nos ta haya riba Facebook, den noticia y tambe tur caminda di parti di mundo cu cosnan cu ta hala atencion. Awor aki Mundial ta bay cuminsa. Tur hende ta bai merka i nos tambe ta mira e notisianan ku ta bai rònt ku ta bisa ku hotèlnan, hotelero, hotèlnan ta bisa ku nan no ta sinti mundial. Anto e e viajero, e hendenan ku ta bai di viahe ku papia nan bai pa nan bai wak mundial tambe ta bisa ku hotelnan ta karu, hotelnan ta hopi karu i si nan wak e diferensha entre Canada i tambe Mexico nan ta bisa e preisnan ta drastica. mente hopi altu y tin bia bo no por ni pag'e awor cu mundial tambe su teke tambe ta basta pica e ta e ta e ta haci efecto riba bo bo bo pot money. Manera costumber nos tin exclusive na linea nos ta bay tuma contacto cune pa asina nos papia un ratu rover di e tópiko akí pues es e ta un tópiko i e ta un kos ku hopi hende ta bai afó i nan no sa kiko ta pasa ai afó nan ta dal nan den sorpresa i mi ta kere tambe e skrunti tambe ta haña su hende nan ta ya mesun e ta un hende ku tin kontakto ku hopi hende ku ta biser'e ey bo por wak un hotel chip pa mi bo por wak un hotel barata pa mi pasobra e hotelnan su preis ta muchu karo.

Sí, nos tin es cruces na liña. Nos sa mane custumber aya nan ta Jesus or ocho minuut pasá di diesdos y seis or di Corsou. E parti di ketá di Europa ey no e mester sa di ki parti ta di Europa pero aki nan seis or. Es cruces bo nochi, feliz chasabra pa bo, sa bo ta chasabra caba. E felis ak Anto a tambe felis Blue Wave Month. Mi a si ku bo no ta na Kòrsou, pero bo ta selebrá huntu ku nos tambe. Korekto. Felis, felis nochi. Felis. Djabierne pa un ituri tambe un kumienso di un wikènt tremendo. Exclusive, mi ta kere bo tambe ta wak notisia, bo ta haña update, bo ta haña mail, bo ta haña hende ta yama bo pa kosnan ku ta pasa, ekonomia, Merka ku su hotèlnan super karu. Pero laat nos kuminsá promé Pasobra esei e titulo tambe ku e hendenan ku ta partisipá den mundial, lego mai ku ta hotèl, pero lugarnan ku ta hür outo, nan a bisa bus tour, tur e kos na lugá, tur e lugá na ei. Hopi di nan ta bisa ku nan no ta sintiendo mundial na Merka. Mi ta kere bo tambe tende e ko'i. Ki bo ke papia un ampio riba e ko'i ku

Pasobra tin mas wega, tin mas pais envolvi den e parti aki. Anto mi ta kere pa Merca no por a laga nos bista pone esaki den un. Un pase ta lansá pa asesino por tene kuenta ku tur e dimas otro, no solamente e dueño di bala pero ta tur e otro instasianan ku ta envolví, por ehèmpel hotèl, taksi, tur bus, restaurant i número. Comisario Rilanus buta cu cu e subida drastico cu ta cu mundial a mundial no cu economia ta sintiendo awor aki cu e petroleo cu ta subi hendenan ta bira mas cauteloso pa biaha pasobra e cos ta caro. Correcto y tambe no simplemente esey e bopien hende tabata tin tambe den nan pensamente e parte di seguridad. Bert di Merca e seguridad con e seita parti di Canada con e seita parti di Mexico, Mexico a hinca hoop di placa pa cu seguridad pero con bo por segura ene nan cu esaki lo ta top pasobra ene nan ta paga no basta sean pa un wega con bo por segura mi cu mi cu e seguridad tanto pafo tanto paden durante y tambe despues di e wega. Con esaki ta den su totalidad y te ainda no tin claridad riba esaki y tambe ya hopi biaha cu nos bisa cosa, nos ke wak un wega, nos ke bay, nos ke nos ke ta presente, pero e ta hopi costoso den e sentido cu e veldnan tambe ta hopi leu for di otro, e manera di cual cu e no ta un algo cu bo ta bisa manera nami dentro di auto sali fo'i banda riba bay banda bao. ta keda puramente sebo di gudera den un avion of ta of ta e weganan selecta bo por presencia pasobra nan ta keda hopi lefo di otro y cual cu hopi bia nos ta mira tambe cual cu nos compara e prijsnan di awor aki tambe e prijsnan di e wega prome

Ku m'a yama bo, ku m'a tuma kontakto ku bo pasobra mi ta tene den notisia i mi ta wak tambe riba Facebook. Hotelnan ta karu, hotelnan ta karu. Mi ta kere bo mes ta mira hende ta yama bo pa wak hotel chip. Pasobra nan no por paga e hotelnan ei. Laga abo bisa mi.

shen, shen sinkuenta, doshen dòler pa koho un kamer normal, awor aki bo wòrdu paga den kareda di shete shen, ocho shen dòler pa un anochi pa un kamer. Pero loke nos ta mira bèk tambe ta ku. E benta no a bai asina bon manera nan a premirá cual cu mayoria di e hotelnan aki den laatsto dianan aki a cuminsa baha nan prijs tambe pasobra nan ocupacion no ta bisa ta draai manera nan a premirá.

Cu breakfast inclui, tin a paga pa cuater di anochi, pero mi ta tin request pa anochi, cual pa ora anochi el a paga, cual cu ta trescientos beinti, trescientos beinti libitas, rond of cuatrocientos dollar pa un anochi. E persona aki su ruman tambe kier a bay despues, cu a hopi mesun hotel cu ne, a paga pa mesun tipo di camber pa shentreinta. Son trinta si trinta i dos dola pa bo ta puntra bo mes kon esei a por ta. Dje bo ta mira ku e hotel no tabata e hotel a antisipá un akohida di hende debí ya pasá mundial nos ta nos ta bai ta yen pero esaki no tabata e kaso i e preisnan tur ta drop. A nos bo ta sende ke abo tin mas kontakto ku hotelero abo tin. Bo ta, bo ta mester tambe bo ta miembro di nan, so bo ta bai keda drumi den nan, den nan lugá. Bo ta kere hotelnan ke a, nan no ta hasi algu pa malu, pero bo ta kere nan a primirá ku hey, hopi hende lo bai bini mundial i subi nan preis sky high, anto awoki nan ta sintié ku. Mi tin oña mi tin ku bay'é bèk. Bo sa, e ta bai, bo sa hopi awo ki mira nos tin un hopi ku ta la kuminsá traha ku AI keseinan, pero promé tambe nos tin den e parti hotelero bo tin e parti di bo konkurensia. Por ehèmpel si tin den un área ku tin kuater hotel ku unu ta profilá mas mior ke otro, ku uno su praisnan a subi debí ku e otro hotel ta yen, definitivamente e otro hotels tambe su prais ta subi pasobra debí ku por ehèmpel Hotel Richardson ta yen i Hotel Exclusive tin laga nos bisa sinkuenta kamber, dus sowiso dor ku Hotel Richardson ta yen e Hotel Exclusive tin e posibilidat di subi su prais asina e tambe por gana un. na e kes kontante riba e kamer nan. Pero ora nos wak bèk, esaki tabata un estadio mas duru debí ku papia drentra Merka no ta fásil pa tur hende kompará ku otro paisnan. I esei ta mi aun un ròl hopi grandi pasobra pa mi papia drentra Merka seba mester di bisa esta des tin un proseso promé ku bo yega Merka pa bo por presensiá e wega. y hopi hende no a para ke tur riba esaki y tin hende ainda ta bezig ta brigando cu nan por hañanan manera pa dentro di Merca cua cu tin cu cumpra pasashi tin cu a paga nan estadianan caba pero nan no tin por ehempel nan esta of nan visa pa nan por drenta di Merca desa wak cu tur e procesonan cambia ta handa pero bo wak cambia con y e procesonan cu bay dura pasobra mundial ta kuminsá laga nos bista pa otro siman kaba ya kaba di e promé weganan i kon ligia bo por bai haña bo bo bo laga nos bisa bo pèrdè mi ropa den den Merka den esei sinan mi ta un un question mark un punto di di konsiderashon pasobra mi ta ya ku mi a paga mi kosnan kaba anto ku mi no por drenta Merka pakiko mi ta bai kuminsá anulá mi kosnan den esei sinan tambe hotelnan ta asin. Ok. Kon ta ku e mane nos ta papia di merka, so awaki merka ta mas e doló, pero kon ta ke hotelnan, hotelnan na México, kon ta ku nan. Nan ta bey sa taba yendo bon, paso nan mi no a tende nada. Nan ta esun ku mi ta kere nan ta mas kontentu. Bo sa di un banda sí i tambe di un banda no ku e no ta den publisidat debí ku mayoria. Di e weganan ku bo komprendé kual ku ta tuma lugá na un parti di México kual ku ta un parti hopi, na mi bista di un manera mas bunito, un parti hopi delikado, kual ku e e gobièrnu a purba moda di un inka. Asina ta anto mi. opinion pa por garantisá te ainda e seguridat di su hendenan, pero e ta un punto basta delikado ku ya hopi hende tabata ta pensando ku nan ta sigui bai si òf nò òf ku nan ta bai kambia di wega pasobra ya manera nan ta bisti kaba ku un di e pais. Nan ya hopi lo por bai buska e online tambe. E ta e parti di Mexico Guadalar Yara Minotera cual cu ta hopi delicado awor aki pa cu su parti ya mi no bisa terorismo pero e mas bien e parti di e cartel di origen nan cu ta involvi den esaki. N ta laga lo hopi di deseá pa ku e part di México. Komisaris, tòg e hotèlnan ta sinti e sla tambe sekanan? Korekto, si. Ki parti e sirenan ta sinti mundial? E parti di Mexico. Parti di Mexico. So nos ta den Mexico. No, Merca ya no sa acaba kita su historia, pero e Mexico. So te esey te sun ta hopi awor kita mi den noticia a base di siguridad. Con e hotelnan ta handle pa nan tambe tin, pa nan hendenan ta sigur den nan, den nan lugar. No di tur, pero esnan ku mayoria di ami sa traha ku nan a tuma prekoushon. Por ehèmpel, a buska mas seguridat, buska mas personal pa traha durante di e periodo di wega di bahala aki asina pa nan, hendenan, por sinti nan tiki mas trankil. pero cu e hotelnan ta cien por ciento yen, esey no ta e caso, nan a no duna misti precies cuanto, pero e grupo cual cu ta na cabes di e dos hotelnan a cuminsa traha cune cual cu ta bes ta cerca di un di e stadionnan. Nan a sa cu nan no ta ni den sesenta i sinku pa setenta por shente di antes. I e ta un punto mia, na mi bisa den mi perspectiva, delicado, den e sentido cu e hendenan ta puru modo di duna tur loke nan tin, pero dor bo wak bek tambe ya bo bai bo oordena despues bo bai tras, e hendenan tampoco ta acostumbrá. tur lokual ku ta sosodé den e pais òf ku eseinan. Pero ya, esei ta fifa a disidí unda presis tur e weganan ta bai hunga i mi tambe ta kere fifa tabata sa adelantá tambe unda nos kohe e tipo di vèlt aki. Kiko tur ta e kosnan i konsekuensianan ku ta bini ku e? Sí, ta berdad. So, nos, nos ta mira den noticia, nan ta haciendo todo por todo pa tin un seguridad mas máximo cu ta posible. Correcto. Canadá, conta cu ne. Paso esey tambe ta hopi ketu. Comenzar, min ta tende reclamo ni cu economia, hotel, Kon ta ku Canada su hotelnan? Canada su hotelnan si ta bayendo bèswel bon. Solamente e weganan bas. Mi ta kere tambe e ta bai abou di unda presis fifa a pone e weganan tuma lugá. Por ehèmpel na Canada bo tin e partinan di Turkije ku ta bai hunga Australia. Dus ku bo mi ta bisa manera bo sa e ta un sali manera nan por wak.

por moda di trece mas ambiente, mas evenementonan cu nan por related back solamente por ehempel cu si no tin huer di bario ta tuma lugar, si tin otro actividad, otro festivalnan cu ta tuma lugar den e area cu ta tene e hendenan tog bezig. Ok, ok, tog, tog algo positivo den parti di Canada, a nos wuta. Correcto. Sí. Como se, na nos wuta Canada, si Nos ta bisa Sini ki ku hendenan ta enjoy pasobra nan ta nan ta disfrutá di e mundial. Nan si ta disfrutá dje mundial. Korekto, si. Promé ku mi laga bo bai, komo ta haña e Blue Wave aki na Kòrsou? So bo tambe ta sigui e promes ku nos sera, so ta bon pa bin ke parti. di ey tambe. Como taña e blue wave aki na Kòrsou? Cu e hotel nan cu Kòrsou ta wordo sera conoci mundialmente. Como ta mira hotel nan di Kòrsou ta manage e blue wave aki, e mundial aki na Kòrsou. Pasobra tur hende ta basha bin pa bin wak. Uno ta Kòrsou. So tiende ku tin parti di Kòrsou, tin parti ku nan no konosé Kòrsou mes. Kon e hotèlnan lokal aki ta hèndel ku e e masa di hende ku por si akaso den futuro ku ta bai bini ora ku nan ku nan konosé Kòrsou? Bon, pa, pa, promé ku mi yega Hinanan ta mi tin un. Un rol ku duna no un rol grandi den henter e asuntu aki ta por ehempel si nos koe fifa global tabatin henter un laga mi sa un mini brain wash un block wash den henter e sistema ku nan tabata tin i mayoria hotel ku fifa a buk via di nan kontrakto. bifa mes, no no e hendenan ku ta bai wak, pero bifa mes ku ta organisá i tene e evenemento di World Cup. A sali un komunikado ku nan dia di nan kontrakto a debolbé mas ku setenta por shento di e kambonan ku nan tabata tin reservá, kua ku esei tabata un sla hopi duru pa mayoria hotelnan, pero bo ta mira Baxi ku. di cada un pais nan mi como a volg mas di acerca cu ta bayendo e world cup a purba moda di market nan pais dus nan seleccionnan mi mester nan na un manera mas profesional. posibel y tambe por a moda di traha un ekiponan tras pa por yuda e hotelnan tog genera entrada despues pa tene e hotel tog un tiki na bida, apesar cu fifa a devolve e cameranan bek. y nos tin un cue back e parti di e seleccion di Cursao e parti di Blue Wave cual cu hopi bia nos miss manera bia ora bo ora bo unda contra bo y unda contra bo ta ser di Cursao unda Cursao ta keda pues awor ke con un simplemente bo bisa cu bo ta di Cursao

ku te ainda e parti di Blue Wave ta ongoing. Pues e kominti bisa ongoing den e sentido kual ku no solamente pa e evenementu aki pero rondó di henter e evenementu. E ta ongoing tantu na Kòrsou, den Europa, den e parti di Merka mes, overal bo ta bo ta mira e hende nan ta purba moda di follow i tambe konoce un tiki mas di Kòrsou.

ta oportunidatnan ku bo tin ku tuma ku dos man, anto esaki ta hundi nan pa ku bo bai Marco di Kòrsou, mi ta bisa kompletamente grátis, pero e ta un, un sa di manera, un moto pa manda reklama, anto ku a ku awor aki mayoria hende tin Kòrsou riba nan pa ku ta les pa bishita.

den parti final aki bai a hopi cliente cu pa motibu dje blue wave pasobra mi ta kere bo tin bo cliente nan caba pero awor aki bai a mas cliente cu no conoce abo pero ta danki na bo cliente nan cu bo tin cu ta papia bon di bo bo tin bo tambe ta sinti e blue wave seca bo. Correcto tambe mi tin hende nan ta puntra mi

kombinashon di e dosnan ei pasobra hopi hende ta puntrami si Cubo ku Hulanda no kualifiká i plis i kos así kualifiká kon kon e e hendenan ta bai reakshona riba esaki pasobra nan ta prepará pa esaki dus tipo di preguntanan ku ta bini den e direkshon pero mi ta mester hende ku ta positivo hopi a bala ta rònt bo nos tin ku kondish. ta di e momento pasobra ta kada kuater aña esaki ta tuma lugá anto awor ki ta e momento ku nos laga mi bisa nos ta shine anto nos mester hasi bon uso di e momento aki pa demostrá ku Kòrsou kon chikitu ku nos por ta pero ku nos kurason ta bati no solamente pa noso pero tambe pa rònt públiko. Otro kos ku a papia hopi aña den nos. nos programa ku nos tin ku disfruta di nos tin ku um, probecha di kada momento ora porta na abri di abo ta disfruta mi ta kere fe dia ku ba lanta bo mes negoshi abo ta disfruta te ka waki bo ta disfruta mes paso awo ku tin blue wave ku korsou wordo rekonosé abo mi ta kere bo ta disfruta mas ainda Awor ki ta mas fásil pa bo por laga nos bisa no solamente marka di produkto ku mi ta trese dilanti, pero tambe kon mas fásil el a bira awor aki pa hende skohe Kòrsou uni nan destinashonnan foral den temporada di laga mi bisa di winter, desde winter season, kua ku Kòrsou aki ta bai. mira souiso pa comienzo di ya comienzo di september pasobra bo bai mira wel un adelanto den e parti di hotelero pasobra hopi hende a cuminsa boek caba pa e season coming up anto bo bisa awor ke laga nos ban probecha pero laga nos ban disfruta laga nos ban duna e servicio cu. Esnan aki ta ta ferwagt, anto ku asina tambe ku nos por tene nos turismo na un nivel halto. Si, ta sigur. Den e parti final aki, manera di kustumber, ki mensahe bo tin pa e nos yu Kòrsounan ku ta bai wak nos selekshon nashonal di futbòl aya na Merka? Mas e pastoresnan ku ta bai yendo pa wak i wega, disfrutá, gosa i alabes tambe laga ennan mira ku ta hende dushi, hende nèkchi nos ta. Pues no bai hasi kosnan di kabes laga tris di kabes dje ku por daña un pa otro, pero laga nos disfrutá i mustra ku kon muchu itu ku nos ta, pasobra ta keda representá tantu pa e Blue Wave Team, i tambe tur e otro suporternan ku ta bai pa wak e wega. I esnan ku no ta bai esaki tambe laga nos tòg keda push i laga nos keda supòrt lug'e e fin. Den e sentido tantu na kas òf si bo ta bai na un restorant, un bar, un snèk pa bo pa wak e weganan, disfrutá huntu ta e momentu awor aki ku nos por ta como nan a bisa como famia como ruman y duna lo mehor ento ya make the best tin win. Esey ta sigur. Aver Kloose masha danki mester tropi un bia mas ta kere lo no ta no ta nos ta bisa lo tin mas programa cu lo bo bay participa den dje. Pasobra ta hopi actividadnan na Corsou aki. Nos di Jazz mes ta un cu ta tin un tambe siman pasá cu nos no haya ni chance pa papia riba dje. Tambe nos a papia un ratu tambe riba dje net nin e temporada di Nos di Jazz. Pero nos ta bin bek den, nos ta tuma contacto bek cu Cuba pa nos por papia mas di, nos bisa economia, con esey ta bay, pasobra esey ta bo, ta bo tak. Anto, si nos ke sa kosa ta tabú mi tin ku yama pa nos papia te Rofe, tichè. Semper bai e porta ta abrí tambe na tur esnan ku ta bisa tabaki programa awor aki òf tambe despues. Si boso tin kualke pregunta pone nan den e comments i kisas den e siguiente episodio nos por pasa riba esakinan tambe, tambe ya pa sigui follow e page y tambe sigui share de asina nos por localisa mas tanto persona posibel y tambe pa hasi e plataforma mas grandi. Sigur sigur. Esclusive, danki un bia mas atrobe. Danki na abo, danki na tur e henda. Desea boso tambe un feliz anochi. Ora bo gosa di e weekend. dianan di World Cup ta bai kuminsá, kosa di henter e periodo largu ku ta bai tin dilanti nos aki i tambe manera nan a kai mester wak e mei di bèsta ku nan. Si, ta sigur. Si, esei tabata parti di e scluses ku nos tabata tin. Mi tambe den mi parti i tambe den nos programa Presidente di Keriborsá a mester mira nos tambe a kambia nos nos background, hasié mas bunita. Nos tambe ta parti di Blue Wave. Yamber ku ami no tin mi frenèblou. Ta difícil pa mi yega caminda e lugar Frené Blauw so tin hopi hende pa wak Frené Blauw pero no ta nada den futuro pero pa su fris anochi Tay Cat no a bera mi tin e blanco di estrella si e tambe ta conta pa su fris anochi Tay Cat nos ta mira bek atrobe den un programa di Lets Talk e programa aki ta bay riba YouTube tambe ke cu ta manera exclusivisha punto boso a comensi boso a tin pregunta. nos ta contesta nan den e siguiente programa. Pasa por dicho nos y take care. Nos a mira otro back den nos programa Let's Talk. Nos siguiente programa ta si um, Noticia Mundial. Pasa un feliz noche.